E rangona ana te hapori o te takere o te waka o Te Arawa i te rēhi o ngā kaikaunihera wāri Māori. Tokoono ngā kaitono mō ngā tūru e toru o te wāhi Māori e kīia nei ko te ipu whai taketake, ko Trevor Maxwell, ko Merepeka Raukawa Tate, ko Harina Rupapera, ko Te Whatanui Skipwith,

Kua neke atu i te 48 tau a Trevor Maxwell o Ngāti Rangiwewehi e tū ana hei kaikaunihera mō Rotorua. E hīkaka ana ia kia tū anō mō te wā whakamutunga. Over the years there've been many good non-Māori councillors, Pākehā, Indian, Chinese, that I've enjoyed working alongside and so you kind of convince them

We can only sustain so much. He hokinga mai tēnei mō Mere Peka Raukawa Tate o Ngāti Rangitihi, ā, hei tāna, ko ōna wheakoranga kaunihera o mua ka eke panuku ai ia ki tēnei tūranga. So, you know, there's a lot of the social issues that to a certain extent drag Rotorua down. So what the hell are all of these government agencies doing in Rotorua giving out money just to paste over the problems. I tēnei tau, i rongo au i ōku mātua tīpuna, me tētahi hoa hoki e āki ana i au, i whakaū ai i tōku. I te rā rā tonu, i te rā kati, ana, āe, he momo, kua rite au ki tēnei mahi, tēnei tētahi āhuatanga e rata ana e au. E ai ki a Harina Rūpāpera o Ngāti Rangitihi me Ngāti Whakaue, ko te oranga o te taiao, te reo o te tangata, me te whakamana i te whakaaetanga o Fenton ngā kaupapa e toru kua whakapūmautia e ia. He kawenata ka taea te pānui ana he āta whakature i ngā rūri whenua o konei, ana i tākoha tēnei whenua hei tāone mō tātou. Paone o Rotorua, engari kaore au i te tino kite ko a ratou whakamana i tera kawenata. We are driven to ensure that we have whanau in there, that we have a voice to force incremental change within the system because we know how those that were in the previous positions made decisions without involvement of any of our whanau and our hapu. I tēnei tau tonu, ko Te Whatanui Skipworth tērā o Tuhourangi Ngāti Wāhiao e whawhai ana mō tōna moana o Rotokākahi. Ana te mahi o te tāmitanga e. It's still te mahi kaikiri, it still happens to our people and how does that happen? Tāhurihuri o te kaupapa ki a roto kākahi. That happened because of the decisions that were made. How that kaikiri, how that racism still unfurls today is because those decisions were made uh, back in 2018. Ana, ko te iwi Māori te, te iwi kaha ki te manaaki i ngā tāngata katoa, i ngā hapori katoa. Engari anō tētahi atu hāwhe o taua hapori ai āhua rerekē ngā whakaaro. Engari mehemea kei te pai, me te whai hua te iwi, ka whai hua te katoa. Ko Rāwiri Waru o Ngāti Whakaue me Tuhourangi Ngāti Wāhiao tētehi o ngā kaikaunihera o te Wāri Māori i tēnei wā. Hei tāna, he nui tonu ngā mahi kāore anō kia tutuki. He mea ako anō hoki tērā, engari i nui ngā mea i tutuki i a mātou o te Kaunihera, engari arā noa atu ngā mea hai tutuki anō i roto i te whakataunga, te mahere tirohanga roa nei, me kī nei te long term plan. Kei roto i taku kite nā kāore au i kitea i tētahi tino Kai wero pea, tino kai kaha ki te kawea ina whakaaro to tatou hapori. Na reira, ia e hihi ana au ki te tu hei hei kanohi mo te Paati Maori, hei kanohi mo na ranatahi, mo na pakeke mo na whanau katoa ano hoki. Ko Te Rika Temara Benfell te kaitono o te puai taketake anake e noho ana ki raro i te maru tautoko o te Paati Maori. I kau nei, ko te mea tuatahi, ki te kawea i nā whakaaro me nā moemoeā a Tohina Ranatahi, otirā o nā tamariki mokopuna anō hoki. Ka rua, ki te tū hei mānai, hei kanohi, hei kaitiaki mō Te Tiriti o Waitangi kei runga i te tēpu o te kaunihera. Ka toru, ki te tautoko, ki te tiaki i nā kōrero tuku iho me nā taona tuku iho o mātou mātua tīpuna. Anei ko te rohenga o te kaunihera o ngā roto orotōua kei te rāwhiti ko Rotomā. Ā, ki te tonga ko te awa o Waikato ki mihi. Ko tōna uru, ko te horohoroinga o ngā ringa o Tia, ka mutu ki te nōta, ko te ngahere o Mamaku. E neke atu i te 13 mano ngā tāngata kei te rārangi Māori ki Rotorua, ā, e tokoono ngā kaitono mō te wāri Māori nei. Heoi, e toru noa iho ka whai wāhi ki te tēpu o tēnei kaunihera.

What our whānau say is important to them, so you either do something about it or don't bloody moan later. Kei te aro ki te āhua o ā rātou whakatakoto ture. Kei te kite, mārika, he kaikiri te whakaaro hei aha te tangata whenua, takahia te Māori i roto i ngā mahi hauora, ngā mahi mātauranga, kupu Māori ki roto i ngā pukapuka, tērā momo kaikiri e hōhonu ake i roto o rātou whakaritenga. We know what's best for the whenua. We've been here, ngā wā o mua, and we'll continue to be here. So we know what's best for te taiao, and all we need is for the Council to actually listen. Kāre pea te nuinga o te iwi, o te iwi Māori i te tino mōhio ki tōna nui. Ka pā tēnei kaupapa ki te katoa, ka pā nui mai ki te iwi. Me taku titiro ki te Kāwanatanga i tēnei wā, ehara i te mea kei te āmene mai rātou ki ngā whakaaro o te iwi. Kaua e māngere whea, kaua e hōhā whea, me pōti. I kite au i nā kōrero i runa i te pukamata, i kite au i nā kōrero maha kei runa i a Instagram, ā, engari ko taku wero, ko taku akiaki ki a rātou, me kaha tātou ki te pōti. Koirā te wāhi pai ki te kawea ō whakaaro, ō wero, ō moemoeā, ō hiahia mō nā tamariki mokopuna. Arā e taima o te take reo Te Arawa Waka, Ko wai hei māngai mōu ki te tēpu whakataunga o tō hapori? E tō haere ana te rā, e puta ki te poti. Te Kawa Paora, māu kaha. Ko te reo te take.